Anmah innchungkhur khar nih hin hi bantuk hin lunglawmhnak hi kan tuah lai le mi vialte kan sawm hna lai le kan innchungkhur khar ah ti le rawl hna hi kan ei lai lunglawmhnak bia hna hi kan chim lai timi kha kan rak ruah balmi zong kha si lo nain Atu nai hla kan ruan sak bantukin a caan ah sifahnak, a caan ah lunglawmhnak a ti bantuk khan sifahnak khan a kan ruai i atu ahcun lunglawmhnak, uaituanak, sunglawi kan biakmi kan Pathian nih a kan tuahpiak chan kan lungai lawm tuk. Cun hi lunglawmhnak chung ahhin Australia ram a ummi Sangtin Nawl le an nu le Uk Lian cung zongah kan lung ai lawm. Cu pinah cun Phakan ummi hi kan naupa Ramhlun te chungkhar ca ni zong nih an rak kan bawmh caah kan lung ai lawm tuk. Cu hnu ah cun Aihbur khua siseh, Halkha khua zong siseh, cucun Kanta-za khua zong siseh, Cu pinah cun hi chawngkhua i a ummi Pu Zawn Bawite nih hin meheh tum pakhat in lawmhnak an rak kan tuahpiak. Cu pinah cun a dangdang zong kha an rak kan bawmh ṭhiamṭhiam rih. Cucun Dawn lei in a ummi Pu Ngun Bawi a pu nih khan tangka ten a rak kan kuat ve le a kan lung ai lawm tuk cun rangpun a ummi kan ni cungling nu te chung zong nih khan an rak kan bawm ṭhan le cucun Australia a ummi van hna ke a fanu bu sung zong nih khan a rak kan bawmh ṭhan ṭhiamṭhiam le an min ka von chimmi kha an tampi le cucaah cun hi puai kan von tuahnak chungah hin kanmah chung nih hin kan pa Zahua sinah anmah ca kha kan cam le kan thlacammi te ka pa Zahua nih a von kan leh le atu ka von chimmi hna vialte nih khan an rak kan bawmhnak thawngin dakaw atu hi puai hna hi kan tuah khawhmi si cu kan biakmi kan pa zarua Elohim amin thiang upatnak si ko seh. Eh, cun kha puai a rak kan tuahpiaktu mi hna nih an rak kan pekmi tila rawl zong hi a eitu kan um lo cun alaka kha si lai ca khan nanmah vialte zong hi a dinga eitu dingah khan nan rak kan chuah noi i nan rak kan dawt ca zongah hin kan lungai lawm tuk le a ho hmanh Tin lo te khan atu i ti le rawl kan chuan mi tete hi nan rak kan ei piak nak hnga ding ca hin atu hi caan hman mi kan von dih tikah hin ti le rawl zong kha einak te ha kan von nei lai pi mi kha ka von chim ṭhan ta duh le cucun thlacamnak kha ka von chim duh ta ṭhan mi cu thlacamnak dingah khan ka von ṭim pia duh mi cu atu hi kan tupa Ephraim lalram lian hi kan pa zahua kan ai dawh pon tung lo le dawt han in cun mi nih khan na hol a pai pon tung an in duh la lo le hol nai chong pa ti le hol han i cawn piak le lai hol nai a thiam tuk cang le kan ma biak ina hin phung he avon kan chim tikah hin kan lung he a tling tuk le phung chim na hi lai hol in a thiam tuk he te kan ti le kan lung he a tling tuk Pathian nih hin a rak hruai ve hrimhrim ko. Cucaah cun atu hi MDiv degree te cu ṭha tein a kan awn piak tikah nak bia pakhat kha chim ka voi hmuh ṭhanmi cu a pianthar nih kan ti lai cu maw a pianthar hrimhrim ca zongah hin Pathian rianṭuantu rianṭuan dingah ai ot mi hrimhrim ca zongah lunglawmhnak bia hi kan chim duh le Cu pinah cun atu ah sianginn kai ka duh ṭhan. MDic degree hi a si kho rih lo. American hrimhrim ah hin sianginn kai ka duh a timi zong hi kanmah le in cun zeihmanh kan nei lo nain a neitu kan biakmi kan pa Pathian, Israel Pathian Zahua Elohim nih hin ah hi kan saduhthahmi te hi tlam a tlinter khawh nakhnga ding ca khan

piahthannak te kan hmuh, siang te kan kai le bawite hna piahthannak piak tikah hin kan ti sanai lung chung kum kha dihlak ruang se se innpa saksang hol kan bia chen long ka de lon tik kan ti mi kha kan sim ti ta mi se cun Lianlian hi zohnak cun ngakchia te si ko na tein atu ah cun ngakchia si rup si loin pa zau nih a cawnsan te i a tuah Baibal nawl lianlian sinan kan pe siang ding hna la kan siang lo kan la ma za cun hmailei zongah a um kalnak a lungthli sadu a thah hna zong hi pa zau nih a tlinter khawh hna khan ding ka khan tuni caan ah hin thlacamnak mak kan kan buk ka khan

A pahnihnak ah khan Israel innka Israel Myanmar nih laksawng peknak caan a si lai i petu innka kan cawmcawk ko lai.